Бүген театр була, тра-та-та, тра-та-та, Бүген театр була, тра-та-та, тра-та-та, Шатлыктан күңелем тула. Театрга барам, театрга, тра-та-та, тра-та-та, Нәрсә театрга, театрга димим, театрга. Бу телевизион кадрлар, Галиәскәр Камал геройларының әлеге сүзләре ничәмә ничә буын хәтерендә. Халыкара театр көнендә алар аерым мәгънә ала, башкачарак яңгырый кебек. Театр ул минем гомерем. Ул, ул безнең тормышыбыз. Безнең өйдә дә бөтенесе шулай. Минем гаиләм дә шул театр кешесе. Балаларым театрда үсте, бөтенесе. Бөтенесе театрда үстеләр алар. Чөнки без хатыным да, үзем дә театрда эшләдек. Шулай булгач, алар гел шунда булдылар. Минем өчен театр көне Нинди көн булсын инде. 49 ел театрда эшләп, шул хәтле ияләшкәнмен театрга, мине театрның бичурасы да дип әйтәләр. Шул хәтле ияләшкәч инде, ул театр көне минем өчен изге көн дип мин аны саныйм. Берсе булса 22 нче декабрь, театрның туган көне, икенче менә театр көнен. Без яшьләрне тыңлап карыйк, әле алар хәтта артист булып җитешмәгәннәр. Исәнмесез. О, монда шундый иҗади тәртипсезлек. Исәнмесез, ничек хәлләрегез? Менә театр көне якынлаша. Театр көне нәрсә ул сезнең өчен?
Театр көне ул безнең өчен бик зур бәйрәм.
Нинди бәйрәм? Менә артистлар әйтәләр, театр минем гомерем дип. Һәм инде э, менә бу бәйрәм гомерем белән бәйле дип. Сезнең өчен? Артистлар булгач, Алла бирса, без дә шулай диеп әйтербез. Ә хәзергә ничек?
Хәзергә ул безнең гомеребезнең бер кисәге.
Ә менә бу Камал театрында эшләргә хыялларыгыз бармы?
Әлбәттә. Нинди китап укыйсыз? Без күбез классиканы, Чеховны.
Сәхнәләштерәсезме? Кем, кем, кем сезнең укытучыгыз? Илгиз абый Зәйни һәм Фәрит абый Бикчантай.
Ничек соң Чехов сезгә? Ну, ошый, ошый. Сез яңа татар пьесасы белән танышасыз. Кайсы әсәрне укыдыгыз әле?
Татар, башкорт театр. Мулла.
Ие.
Сез рәсемнәр генә карап торасыз. Кыскасы, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә, өлкән артистлар тәҗрибәле, алар күп сөйләшә. Әле студентлар бераз оялчан, чөнки аларда нәрсә диләр, зажим диләрме, әле аларда бетмәгән. Э, Һәм инде киләчәктә без сезне сәхнәдә бик кыю итеп, хәтта әрсез итеп күрергә телибез. Сезне якынлашып килүче театр көне белән. Мгм. Уңышлар!
Мондый олуг яуга һәм изге яуга баш сәет фатихасыннан башка кузгалып булмаячак. Син шуны да онытмасаң иде. Театр көнендә бәйрәм рухы хөкем сөрсә дә, артистлар өчен ул, эш көне. Шуңа да һәрбер театр гадәти ритмда яши, пьеса уку, репетиция, спектакльләр, бию дәресләре. Егетләр менә сез театрда көнне төнне сезнең дөньяга чыкканыгыз да юк шикелле. Нәрсә таптыгыз монда? Ничек инде дөньяга чыккан юк без. Һәрвакыт кич саен дөньяга үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез, Аллага шөкер. Театрдан тыш дөньяга дим. Ә, театрдан тыш дөньяга. Күренәбез, мин иртән чыгып машинаны кабызганда кояшка карап китәм. Аллага шөкер. Шул. Юк әле безнең беренчеләрдән булса да әкренләп урамга чыккалаган бар, дөнҗа күрәбез без, бүтән спиат- театрларның спектакльләрен барып карыйбыз. Һәм инде аралашабыз яшьләр белән, бөтенесе белән диярлек. Ләкин күбрәк һаман шул театр э, кысаларында, шулай бит? Ә нәрсә ул театр сезнең өчен? Менә театр көнендә шундый сорау бирәсе килә, пафослы булса да. Э, Без пафослы җавап бирәбез, театр безнең өчен ул галәм. Бинасыз калган Кариев театры да бәйрәмне күтәренке рухта каршы ала. Без, ниһаять, яңа пространствода репетицияләр алып барабыз. Ул менә балалар, әкият балалар үзәгендә, менә шундый зур залда безнең репетицияләр бара. Бу безнең театр өчен зур бәйрәм. Һәм шуны әйтеп узасым килә, тамашачыларны апрель аеннан һәр көн саен менә әлеге яңа, яңа бинада, яңа бинада без үзебезнең барлык спектакльләребезне күрсәтә башлыйбыз. Ә 3 апрельдә Ркаил Зәйдулланың Казан ятиме исемле мелодрамасын без тәкъдим итәбез яшьләргә.
Әкият татар дәүләт курчак театрының да үз планнары, премьера, фестиваль, гастрольләр. Эштә үтә безнең бәйрәмебез дә. Без менә тиз көннәрдә, әйтик инде, 27 нче мартта, Театр көнендә без япон халык әкиятләренә нигезләнеп язылган Ана күзләре спектакленең Ул менә кабул итү комиссиясе була. Аның премьерасы егерме сигезендә була. Ноябрь аенда безнең театрыбызга 80 яшь тула. Без шуңа әзерләнәбез.
Иртә-көндез эшләсәләр дә, артистлар өчен менә инде 2011 нче елдан театр премияләр тапшыру тантанасы уза. Тантанада иң лаеклылар бүген дә төрле номинацияләр буенча бүләккә лаек булачак.